अरे छौरा भिनसर भऽ गेलै आ तू अखन तक सुतल छी सुतल छी हम आ परान निकले छ तोहर हैया ला उठि गेलिया कहक की बात छै? भोरे-भोरे तोरा चिचियैनी धऽ लै छह। रौ तोहर आइ रिजल्ट निकलतौ, इसकुल नै जेबही? इसकुल जा कऽ की हेतै हौ? रौ रिजल्ट निकलतौ। रिजल्ट कोनो हम निकालबै? रिजल्ट तँ मस्टरवा निकालतै। रौ इसकुल जेबही तब ने अपन रिजल्ट बुझबही। बुझले बात छै। से की रौ? दू बेर फेल भऽ गेलियै। एहि बेर तीन सते सात। मास्टरबा थाकि कऽ पास कऽ देतै। अरे रिजल्ट तँ बुझिहऽ आ ने। ठीक छै, बुझि कऽ आनि दै छिअह। लप-लप चाटैत रहिहऽ। हौ, रिजल्ट कतऽ साटने छेँ हौ? देखही ने केबाड़ पर साटल छैक। कपार पर साटल छै? आहि रौ बँइ। धुर रे भगितरहा पगलवा।

डिंगचक डिंग की बात छै रे बड़ खुश लगै छै लगैया फर्स्ट भेली रे कमाल भ गेलै सरपंच साहब के बेटा फेल भ गेलै सरपंच साहब के बेटा फेल भ गेलै अच्छा तू हर की भेलो ओ मुखिया जी के बेटा से हो फेल भ गेलै अरे मुखिया जी के बेटा से हो फेल भ गेलै तो हर की भेलो से कहना हौ हम्मर छोड़ऽ नऽ, अमीन साहेब के बेटा सेहो फेल। आओर तऽ आओर मस्टरवा के बेटा सेहो फेल भऽ गेलै। अरे लंगटह बा छौड़ा, ओ फेल भऽ गेलै, ओ फेल भऽ गेलै। अरे तोहर की भेलौ? हौ बाउ, तूँ बड़ सठियाएल छह। सरपंच साहेब के बेटा फेल कऽ गेलै। मुखिया जी के बेटा फेल कऽ गेलै। मास्टर साहेब के बेटा फेल कऽ गेलै। अमीन साहेब के बेटा फेल कऽ गेलै। तऽ तूँ कोनो प्रधानमंत्री छह? हे भगवान! कोना कऽ ई मनुक्ख के रचना केलक हौ? जेना कऽ तोरा केलकऽ तेना कऽ। रे छौड़ा तूँ जो। फेरसँ मास्टर साहेब लग पढ़ कऽ। ठीक छै, तूँ कहै छह तँ जाइ छिअह। हइ, मास्टर पगला गेला हौ। की भेलौ रे रविया? पूछै छह की भेलौ? ई मास्टरवा तीन बेर जे फेल कऽ दैए। हौ, बुझै की छह अपने आपकेँ ई मास्टर? अइ मास्टरवाकेँ हम दम फुला देबै। जो ने, ऑफिसमे छथिन, ओतहि पहलमानी करिहैं रे छौड़ा। हौ मास्टर केबाड़ खोलऽ के छी हम छी रबिया चल अन्दर आबि जो यौ मास्टर हमरा फेल किया कऽ देलू सभटा कॉपी पर तू हगि मुति कऽ राखि देलही किछु नहि पढ़ल भेल हमरा

किछो पढ़ल नहि भेल हमरासँ। अहाँकेँ पढ़ल नहि भेल तँ एहिमे हमर कोन गलती? रे छौड़ा, तोरा केना बुझबियौ? यौ मास्टर, एगो बात पूछू? पूछि ले। अहाँ केते पढ़ल छियै? बी.ए। रइ गदहा जकाँ किए हिहिआइ छेँ रे? बुझि गेलौं। अहाँकेँ हमर लिखलाहा किए ने पढ़ल भेल? किए? एक तँ अहाँ दुए गो अक्षर पढ़लू, बी-ए, आ सेहो उल्टे। पहिले लोक ए पढ़ै छै तब न बी। लगैए ई छौड़ा एना नै मानत। रै सुन, तोरा हम किछु सवाल पुछबौ ओकर जवाब दऽ दे तँ अखने पास कऽ देबौ। कहियौ तँ बाप के सप्पत। एकदम पास कऽ देबौ। कुर्सी पर बैठ। हैया बैठ दै छी। पहिले अंग्रेजी ट्रांसलेशन पूछै छियो पूछू वह गया सो गया ही रह गया ही वेंट से तेहन वेंट फेर कहियो ने भेंट ई कोन अंग्रेजी छियो रे रविया रविया के अंग्रेजी छिए ले तोरा अंग्रेजी में बलजोरी पास क देलियो आब कह व्याकरण केकरा कहै छै? की कहलौं? बिआह करण? यौ मास्टर साहेब अहाँ अपनो जेल जाएब आ हमरो लऽ जाएब। रौ तोहर बात हमरा माथमे ठीकसँ नै ढुकैए। कनी बुझा कऽ कह। यौ मास्टर, हमरा की पूछै छी बिआह करान? हमर कोनो बिआह भेल अछि जे हमरा बुझल रहत? अहाँकेँ बिआह भेल अछि तँ अहींकेँ ने बुझल रहत। ई सवाले गलती ऐ। की कहलीह सवाल गलती छै? बेसी खचरै करमे तँ देह ससारि देबौ। यौ मास्टर, देह ससारि देबै यौ? कनी करू तेलके जोगार कऽ लेब तँ बड्ड मजा आबि जेतै। हरौ रविया, आइ तोहर खून पी जेबौ। अहाँ जोंक छियै यौ मास्टर जे खून पी जेबै। ई सार हमरा पगला देत लगैए। यौ सर, अहाँकेँ मिर्गी-तिर्गी आबैए की? संच-मंचसँ बैसल रह।

बड्ड खराब छै। से नै कहब यौ मास्टर। नहि नहि सेहो कहिये दे। माय के किरिया बहिन के किरिया दादी के किरिया नानी के। भऽ गेलै भऽ गेलै। आब रहऽ दही दम धर। सुन डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद। तोरा एतेटा छेलखिन तँ बड़ मोन लगा कऽ पढ़ै छेलखिन। ठीके कहलौं यौ मास्टर। डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद हमरा एतेटामे खूब मोन लगा कऽ पढ़ै छेलखिन। आ अप्पन नै सूझैए। से की रौ? डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद, अहाँ एतेटामे देशकेँ राष्ट्रपति छेलखिन। रै रबिया! गोर लगै छियौ रे जान बकैस दे बकैस दे रे बकैस दे रे आब अहाँ ओंघराइत रहू हम जाइ छी हुक्का लोली बनबै ले हैप्पी दिवाली। अहाँ सब के ई वीडियो केहेन लागल कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखू। और रुक अनुजवा की बात छौ रे रविया। रौ हमरो किछु कहबाक ये। की बात छै रौ फटाफट कही न। सब्सक्राइब करू चैनल। चैनल के नामो कही न। अपन मनोरंजन।